Sou léif Kanner, haut erzielen ech iech d'Geschicht vum Gespenst Lili. D'Lili ass e klengt, léift Gespenst, wat zesumme mat sengen Elteren zu Lëntgen am Bësch an enger Höhl wunnt. Hatt ass ëmmer frou, gutt gelaunt a ganz léif. Kuckt emol, hatt huet grouss schwaarz Aen, et huet léif Wimperen, et laacht ëmmer, et huet en décke Bauch Hat ass wierklech fir ze knuddelen. 't ass him just ëmmer langweileg, a well hatt de ganzen Dag a senger Höhl sëtzt, huet hatt enges Daags seng Mamm gefrot, So Mamma, däerf ech net mol eng Kéier eraus hei, mir ass esou langweileg. Ma dach, sot dem Lilly seng Mamm, dat maache mir. Mir waarden, bis den Owend d'Mënschen all schlofen an da fléie mir zwee erof an d'Duerf. D'Lilly hat sech extra schéi gemaach. Hatt hat säin Hutt ugedo, säi Sonnebrëll an d'hat sech eng al raschteg Kettel ronderëm de Bauch gestréckt. An esou sinn déi zwee lassgeflunn. Erof aus dem Bësch eraus, ronderëm d'Kierch. D'Lili hat guer net opgepasst a war bal mat senger Ketten am Kierchtuerm hänke bliwwen. Se si weidergeflu bei de Futtballsterrain an du bei d'Schoul, well d'Lili wollt onbedéngt d'Kanner erschrecken. Awer nuets si keng Kanner an der Schoul an duerfir si si zwee erëm heem geflunn an d'Lili ass ganz midd a säi Bett gefall an huet déi ganz Nuecht geschlof. Deen aner Moie sot hatt, So Mamma, Wéi geet dat iwwerhaapt, wann ech ee wëll erféieren? O, sot d'Mamm, Lili, ech mengen, du kanns dat net. Du bass vill ze vill léif dofir. A wann s du ëmmer esou léif kucks, da fäert jo keen dech. Mä du kanns dat awer léieren. An zwar, wann s du an d'Gespensterschoul gees. Wëlls du dat? Ah jo, sot d'Lili an hat huet direkt seng Wallis gepaakt. Dir musst nämlech wëssen, dass an der Gespensterschoul, do bleift een net nëmmen een Dag oder eng Nuecht, mee do bleift een direkt e puer Deeg. An duerfir huet d'Lili matgeholl säin Handduch, seng Seef, seng Zännbiischt, natierlech säi Petzi, fir dass et net soll verlaangeren, an hat ass op d'Gespensterschoul geflunn. D'Gespensterschoul déi ass zu Schëndels am Schlass. An op deem Bild hei gesitt der wéi déi kleng Gespensterkanner de ganzen Owend iwwer Fänkies a Verstoppies ronderëm d'Schlass spillen. Lo wësst dir awer, dass een net nëmmen an d'Schoul geet fir Spaass ze hunn an ze spillen, awer och fir ze léieren. An esou léieren déi kleng Gespensterkanner alles, wat normal Schüler och léieren. Zum Beispill, Wéi bleiwen ech roueg an der Bänk sëtzen? Dass ech muss ausstrecken, ier ech eppes wëll soen. Si léiere rechnen, schreiwen, molen a si léieren natierlech, wéi dass ee sech muss als klengt Gespenst behuelen. Dat geet ganz einfach, seet hire Schoulmeeschter, Dir musst einfach nëmmen haart a grujeleg Buh! ruffen. Grujeleg, dat heescht ellen. Ëmmer da wann eis eppes net gefält, kënne mer och soen, et wär grujeleg. Et kann een zum Beispill soen, Wat ass dat e grujelegt Wieder! oder Oh, wat eng grujeleg Zopp! Also déi kleng Gespensterkanner mussen haart a grujeleg Buh ruffen. An dat hu si och gemaach. De Schoulmeeschter huet bis dräi gezielt. All kleng Gespensterkanner hunn haart a grujeleg Buh geruff, just eist Lili net. Hatt sot nëmmen Bäh. A si hunn et nach enke probéiert. De Schoulmeeschter huet bis dräi gezielt. All Gespensterkanner hu Buh geruff an d'Lili sot nees Bäh. Hatt konnt et net. Hatt huet trainéiert an trainéiert a geüübt a probéiert, mee et huet et net fäerdeg kritt. Op eemol war hatt esou traureg, dass hatt erof an der Gespensterschoul an de Keller gaangen ass an et huet sech bei eng Dier gesat an hatt huet gekrasch. Dat do kann dach net sinn, soten déi aner Gespensterkanner, dass eis Lili dat net léiert. An ee vun hinnen, nämlech de klenge Gusti, ass erofgaangen an heen huet mam Lili trainéiert. De Gusti huet haart a grujeleg Buh geruff an d'Lili sot nees Bäh. De Gusti huet op eemol esou haart a grujeleg Buh geruff, dass d'Mauere vum Schlass ugefaangen hu mat wackelen. Mee et huet alles näischt gehollef. Hm, sot de Gusty, dat do gëtt näischt. Ech gi mol all déi aner Gespensterkanner sichen a da maache mir dat zesummen. An all Gespensterkanner sinn erof an de Keller gaang, hunn haart a grujeleg Buh geruff an eist Lili sot nees Bä. Hei, sot de Gusty, lo hunn ech eng Iddi. Hei si jo nach Kanner, déi dës Geschicht grad matlauschteren. Wiert Dir net bereet, dem Lili ze hëllefen? Ech ziele lo bis dräi. An dann rufft Dir haart a grujeleg, Buh! Komm, mer probéiere mol. Een, zwee, dräi. Nee, dat do war nach net grujeleg genuch. Denkt drun, de Gusti huet esou haart a grujeleg Buh! geruff, dass d'Mauere vum Schlass gewackelt hunn. Komm, mir maachen nach eng Kéier. Een, zwee, dräi. Ah, dat do war vill besser. Hei, d'Lili kann et elo. D'Lili ass direkt heem bei seng Mamm geflunn an huet gesot, Mamma, Mamma, déi Kanner, déi elo just d'Geschicht matgelauschtert hunn, déi hu mech et geléiert. Ech wëll dat do den Owend direkt ausprobéieren. A wou et däischter war, huet hatt sech nees ugedo an hatt ass erof an d'Duerf geflunn. Fir d'éischt erëm ronderëm d'Kierch, Dës Kéier hat et awer opgepasst, dass et net mat der Ketten am Kierchtuerm hänke bliwwen ass. Dunn rëm ronderëm d'Schoul, ronderëm de Futtballsterrain, awer et huet kee gesinn. Bis op eemol kumm et bei en Haus, wou uewen eng Fënster opstung. An hatt ass zack erageflunn. Am Bett, do luch ee klengt Meedchen, d'Marie. D'Marie huet déif a fest geschlof. D'Lili huet sech niewent d'Marie gestallt, huet seng Ketten an d'Hand geholl, gerabbelt mat der Ketten, huet déif Loft geholl a gejaut, Bäh! Hatt konnt et erëm net. D'Marie ass waakreg ginn an huet gesot, O, wat bass du fir e léift Gespenst! Komm eran, ech wëll mat dir spillen an dech léif drécken. Eist Lili war ganz erschreckt, well d'Marie net gefaart hat. Wësst der da firwat datt et net fonctionnéiert hat? Majo, well dir net gehollef hat. An dofir géing ech iech froen, ob dir bereet wiert, dem Lili nach eng Kéier ze hëllefen. Dofir zielen ech nach eng Kéier bis dräi an da rufft dir nach eng Kéier haart a grujeleg Buh! Eent, zwee, dräi. Super hutt Dir dat gemaach! Dir hutt dem Lili gehollef. Lo, zum Schluss vun dëser Geschicht, sange mir nach e Lidd zesummen, oder besser, Dir sangt et, well ech kann net sangen. An zwar ass dat e Lidd vum Lili. Et ass d'Melodie vum Frère Jacques an déi gëtt och virgespillt an da kënnt der den Text zesumme mat deem, deen iech dës Geschicht hei virgespillt huet, lauschteren. Ech wënschen iech vill Spaass.